Үзебезнең шушы иманыбызны куәтләп, гыйбадәтләребезне кылабыз. Һәм, җәмәгать, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнән мәшһүр бер хәдис бар. Әйе, шушы хәдис инде э, бөтен җирлеккә, бөтен ислам дөньясына мәгълүм булган хәдис. Әйе, бу Җәбраил хәдисе. Һәм бу хәдистә инде Җәбраил галәйһиссәлам кеше кыяфәтендә мөселманнар янына килеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында сахабәләр янына килеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршына тезгә тез утырып, нәрсәләр сорый? Әйе, сорый. Әхбирни анил ислам, ягъни ислам турында миңа хәбәр бир. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аңлатып бирә. Шулай ук әхбирни анил иман, хәбәр бир миңа иман турында, әй Расулуллах диеп әйтә һәм үзе нәрсә ди? Дөрес әйттең диеп әле яңадан пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлламнең җавабын әйе, нишли? Кабаттан инде, әйе, аңа шушы дөрес әйттең диеп, шушы сүзләр белән аны тәкрарлый, ягъни дөрес әйттең диеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләмгә инде шушы сүзләрне әйтә һәм сәхабәләр дә аптырыйлар. Һәм нәрсә? Өченчесе әхбирни анил ихсан ди. Ихсан турында хәбәр бир. Һәм инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләм Э, шушы ихсан турында сораганда фәин тәбудаллаһ кәннәкә тара фәин ләм тәкун тара фәиннәһу ярак дие әгәр дә син гамәл гыйбадәт кылсаң намазыңны укысаң уразаңны тотсаң һәм башка һәм башка гыйбадәтләрне кылсаң аллаһ тәгаләне күреп торам дип кыл ягъни аллаһ тәгалә ул синең каршыңда менә син аны күреп торасың Эштә бит без беребез дә, әгәр дә хуҗа янда басып торса, шулай бит? Әй, яманлыклар, начарлыклар эшләмибез, иң яхшы эшче булырга тырышабыз, шулай бит? Иң яхшы хезмәтебезне куябыз. Монда да нәрсә? Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә менә ул мине күреп тора дисәң, димәк, ничек кыласың гамәлеңне? Аны инде син 100, 110, 200% яхшы итеп эшләргә тырышасың. Әгәр дә моны булдыра алмыйсың икән, Әгәр дә гамәл гыйбадәтеңне болай кыла алмыйсың икән, тырыш. Тырыш нәрсә эшләргә? Ул сине күреп тора дип. Менә ул сине күреп тора. Аллаһ Тәгалә сине күреп тора һәм гамәлеңне кылганда күңелеңдә шушы хисең булсын. Шушы хис белән гамәлеңне кыл. Әгәр дә хуҗаң сине әйе күреп тора. Ләкин безгә инде хәзер ерак китәргә кирәкми шулай бит. Әйе, эш урыннарында да, хәтта мәчетләребездә дә хәзер нәрсә? Видео күзәтү бар, шулай бит? Һәм без һәрберебез белеп торабыз, безне без аларны күрмәсәк тә, безне күреп торалар. Менә шушындый хис тудырырга, Аллаһ Тәгалә безне күреп тора. Әгәр дә безнең, мәсәлән, видеокамера бар икән, без инде анда кыек-мыек эшләрне эшләмибез. Һәм менә монда да Нәрсә ди пәйгамбәребез? Аллаһ Тәгалә сине күреп тора. Аллаһ Тәгалә каршында әмәлеңне кылганда, ул сине күреп тора дигән. Хәм ишеңнән һәр вакыт нәрсә булсын? Менә Аллаһ мине күрә. Аллаһ мине күрә һәм мин гамәлемне дөрес итеп эшлим. Бернинди шубхатсыз, бернинди әйе кимчелексез кылырга тырышым. Кайда гына булсак та, нинди генә гамәл булса да, нәрсә генә эшләсәк тә, Аллаһ Тәгалә безне күреп тора. Хәм менә шушы халәт җәмәгать Инде безгә үзебезгә кадәр яшәгән безнең хәзрәтләребез, безнең хөрмәтле ишаннарыбыз, шушы җирлегебездә яшәгән безнең галимнәребездән килгән шушы гамәл, ягъни безнең җирлектә, безнең Татарстаныбызда бөек галимнәр яшәгән. Шушы галимнәребез безгә ислам динен матур-матур итеп, яхшы китапларда аңлатып калдырганнар. Һәм алар һәрберсе шушы ихсан гамәленнән, әйе, шушыңа, ягъни ихсан гамәленә ирешергә тырышканнар. Һәм Аллаһ Тәгалә, ягъни аларны күреп тора, һәм алар Аллаһ Тәгаләне күреп тора дип гамәл кылганнар. Бу безнең халкыбызга, бу безнең җирлегебезгә хас. Безнең галимнәребез шушындый зур дәрәҗәле кешеләр булды. Һәм инде безнең җирлегебездә яшәгән ишаннар, хәзрәтләр, мәхәлләләрдә, мәдрәсәләр Мәчетләр, кайсын гына алсак та җәмәгать, әйе, бездә дин көчле иде. Һәм менә хәзерге көндә, хәзерге көндә безгә Аллаһ Тәгалә шушы дин иреге бирде. Һәм без шушы җирлектә шушы ихсан дигән гамәлне, шушы ихсанны инде исламны булдырырга тырышабыз, иманны булдырырга тырышабыз һәм ихсанны булдырырга тырышабыз. Шуңа да һәрберегезгә мөрәҗәгать шундый. Нинди генә гамәл, нинди генә гыйбадәт кылсак та, әйдәгез күңелгә карыйк. Күңелләребезгә карыйк. Күңелләребез Аллаһтан куркамы? Кеше күрмәсә, яманлыкка кереп китәбезме? Әллә инде кеше күрмәсә дә барыбер изгелегебездә калабызмы? Менә мин бардым, бәндәләр янында яхшы булып күрендем, ә алар янына киткәч, нәрсә эшләсәм дә ярый. Шундыймы күңелебез? Нинди безнең күңелебез? Безнең монда ихсаныбыз ни дәрәҗәдә?

Әгәр дә күңелләребезне пакълый алсак, күңелләребезне яманнан, начардан, яман уйлардан, яман гамәлләрдән, начарлыктан, золымнан әгәр дә чистарта алсак, нәрсәгә ирешер диде Раббыбыз? Бәхеткә ирешәчәкбез ди. Әгәр дә кем шушы күңелен инде урамнан кереп, ислам диненә кереп, ислам динен кабул итеп, намаз гыйбадәтләр укып, Күңелен чистарта алмый икән, җәмәгать, ул бәхеткә ирешә аламы? Ул кеше, әлбәттә, бәхеткә ирешә алмый. Чөнки моны кем әйтте? Раббыбыз Аллаһ әйтте. Шуңа күрә, әйдәгез, мәчетләргә килдек икән, гамәлләр кылабыз икән, шушында күңелләребезгә карыйк, күңелләрне чистартыйк, пакълыйк. Чөнки безгә кадәр яшәгән безнең кавемнәребез, безнең әби-бабаларыбыз, безнең хәзрәтләребез, безнең хөрмәтле галимнәребез, алар һәрберсе дә шушы дәрәҗәгә омтылды һәм алар күбесе бу дәрәҗәгә иреште. Һәм алар күбесе ихсан белән гамәл-гыйбадәтләрен кылды. Шуңа күрә беребез дә читтә тормыйк һәм әйтмик, бармак белән төртмик, Менә ул хәзрәт, менә ул хәзрәт кенә эшләсен шулай. Менә ул хәзрәт кенә, әйе, ул гына түбәтәй киеп йөрсен, чөнки хәзрәт түбәтәй кияргә тиеш. Менә хәзрәт кенә чалма-чапан киеп йөрсен, әйе, ул гына тиеш дип түгел, юк. Без һәрберебез Аллаһ каршында тигез, һәрберебез Аллаһ каршында әйе дәрәҗәләргә күтәрелергә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә мөмкинлек биргән. Шуңа да менә бу нәрсәне инде без әйе читкә җибәрмик. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә чөнки безгә Коръәни Кәримдә болай ди, Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаһа бикалбин салим. Аллаһ Тәгалә сезне тышкы кыяфәтегез һәм матди байлыгыбыз буенча бәяләмәс ди. Раббыбыз Аллаһ безне тышкы кыяфәтебез һәм матди байлыгыбыз белән бәяләмәс. Матур кием киябезме без? Затлы йортларда торабызмы без? Яхшы машиналарда йөрибезме? Аллаһ Тәгалә безне моның белән бәяләми, ә нәрсә белән бәи? Э, бәяли? Иллә ман аталлаһа биқалбин салим ди. Ул сезнең күңелләрегезгә һәм кылган гамәлләрегезгә карый. Күңелләребезгә карый Раббыбыз. Кылган гамәлләребезгә карый. Нинди безнең гамәлләребез, нинди безнең кылган эшләребез? Үзебез генә булганда, кешеләр янында булганда, бәндәләр янында, бәндәләр каршында, байлар янында ничек, фәкыйрьләр, мескеннәр каршында нинди гамәлләр кылабыз? Аллаһ Тәгалә кайда карый? Күңелгә карый. Һәм нинди ният белән кылабыз? Нинди ният белә кылабыз без бу гамәлләребезне? Ул ниятебез безнең тугрымы? Әллә инде ниятебездә барыбер ниндидер шик бармы? Менә монда инде җәмәгать Раббыбыз Аллаһ безнең күңелләребезгә карый. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтә, Белегез ди, белегез шуны, кеше тәнендә бер ит кисәге бар. Бер ит кисәге. Әгәр дә шушы ит кисәге сәламәт булса, Кешенең бөтен тәне нинди була? Сәламәт була. Әгәр дә шушы ит кисәге авыру булса, яки ул пычрак булса, димәк, аның бөтен тәне авыру һәм бөтен тәне пычрак. Бу ит кисәге кешенең калбе. Шуңа күрә җәмәгать, әйдәгез, күңелләребезне, әйе, үзебезнең сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек өйрәтеп калдырды? Шуңа борыйк. Һәм безнең галимнәребез, безнең җирлегебездә, Әбү Хәнифә мәзһәбендә нинди мирас калдырдылар, нинди зур гыйлемнәр калдырдылар, әйдәгез шушыны өйрәнергә омтылыйк. Бүген иртәгә дип кичектермик. Хәзер үк башлыйк. Шушы гыйлемне алыйк,